Youtube mirasym kanaly. Elimde saklap duran agajym Ahal welaýatynda muňa sözen diýýäs. Bu bir gum içinde bitýän zat. Ýaman hatyraly, bijaý gaty gowy görülýän zat. Şu sözen agajynyň aýratynlyklary kän. Bir adamlaň muny bir gumda bitýänligi üçinem bolsa bilenok, şuny dim-dik bolup ösýär şu dim dik bolup ösýärde bir düýbüniň şu beýikligi bäş metr çenli mämmetýar obasynyň ýanynda bäş metr beýiklikde duranam bar surat aldyrdym şu ýerden ýokaryk üç metr zat barýan şa dik şeýle çykýarda soň pürýaýrak gitýär şeýdip bi degilmeýän ýerinde gumuň içinde tokaý ýaly bolup otyr şeýdip muny gelin gyzlar Bir tok çyra bolmanlygy üçin öýünde ors ojakda şuny ýaksalar çym ak bolup ýanýar. Keşde edip, tahýaň keşdesini edip bilýärler şuny ýagtysyna. Muň has bir aýratyn üýtgeşik bir üýtgeşik tarapy bar. Şu ahyr bir gögerip oturan zat wagtyna ýetende gurap ýykylýar ahyryn. Şu tokaýyň içini gören bolsaňyz, bizde näme bir giden tokaýam ýok, Orsýetde oglanynyň gulluk edeni bardyr, beýleki gören bolsaňyz, biri eýläk, biri beýläk ýa şemal ýykyp, dargap ýatyr-da. Sözen agajy bir gumly, gumly adam bolmasaň, bir ýerik gidip barýan bolsaň, gumuň içinde be, Namaz ugry nirkä diýseň, günem görünmeýän bolsa, bultly hoşup bolsa, sözen diňe namaz ugruna ýykylýar, gurandan soň diňe namaz ugruna ýykylýar, barsy. Şu namaz ugruny bilmeseň, sözeniň ýykylan tarapy gapdallaryny urdaşdyrýaň, ol namaz ugry bolýar. Bu bir Alla tarapyn üýtgeşik zat-da bu. Onsoň bi Marydan aňryk, o Üçajydan aňryk geçýär welin, Türkmenabada çenli Muňa yrgaý agaç diýýärler. Yrgaý agaç diýilýän ýaňy aýtdym ýerden çykýar däniň ýokaryk galanyndan soň pürlýärde şeýle yrgylýar ol yrgaý agaç. Bi Garly bagşyň aýdymynda Agajyň gowusy yrgaý asmandaky molla torgaý ýar gördüňmi gördüňmi diýip aýdym aýdýarlar. Yrgaý agaç diýilýän şu yrgaý agaç diýýärler şuňa. Agazyň gowusy yrgaý diýilýänem, bir gum içinde ýaşap oturan adamlara han gylyç ýasap bolýamy, ussa barmy näme, han demirini nireden aljagyň. Şuňa bir gylyç ýalak, ine şu bärräginden kesip bir gylyjyň boýy ýaly edip alsaň, uruş ýaragy sert etse bolýa bi. Indi şuň agrabyny şu wagt bir ep-esli zat bar, bir daşyndan tutyp, şuny gylyçly adam bilen Eli yrgaýagaçly adam uruşsa yrgaýagaçly adam ýeňýär. Gylyjyň ýaňagyna bir agaç ile ursaň çym-pytrak bolup bir elinde dessesi galýar gylyjyň. Ygyz agajyň gowusy yrgaý diýilýäni şoň üçin diýýärler. Umuman türkmen agaň şu Garagumda ütüp ösüp oturan her bir zady biziň hossarymyz-da, biziň ýykylsak elimize ýetip duran zat ana Watan Şo zatlaň üsti bilen Watan her zat zatlaň üsti bilen her çöpümizem derman şu giden giden ha sahara çölünde ýekeje diş synçgara çöp ýok. Garagumyň üsti tokaý ýa durşuna biz gorap saklap otyr. Şuň üç metrden suw çykýan ýerem bar garagumda bäş metrden suw çykýan ýerem bar. Şuň Bäş metrden suw çykyp, gören bolsaň, Urly han bilen Keýmirser dagyň urşan ýerinde bir gelen bir ýeri baryp, şony görelidik bolsa, şu wagt indi towakgyl suw çykarylýar ekeni, otlap. Bir ýedi-sekiz ýüz goýun suwa ýakdylar, ol ýaňky guýyň suwam azalanak, balýagam suw bar özem. Iň çuňňul ýeri Sakarçagaň ýanynda Garagumda ýigrimi üç metrden suw berýär. Galan ýerlerine on, on bäş, on üç metrden Garagumda suw berip dur. Haýsy bir zadyny görseň, bize maňlaýymyza ogşap oturmaly-la şeýdip, Watanymyzyň haýsy bir çöpüniň hatyrasyny bilseň şeýdip durmaly. Ine şu yrgaýagazymyzam şu taryplanany. Dänesi bar, sözeniň Sözeniň ady bolany üçin guşugyp bilmeýäne sözek keseli diýýärler. Sözeniň dänesini gyzdyryp, şony ýapsaň guşugyp bilmeýäne derman bolýar şo. Şoňa sözek diýýärler. Sözen adyndan sözek diýip keseli gelip çykýar. Umuman, haýsy bir zadyny görseň, Biziň öz watanymyzyň hemme zady bize derman daşyň. Ine şuň eliň bile göterip görseň şuň nämedigini bilersiňiz ýöne. Hawa howduň gapdalynada şuň agajy ýan agajy diňe sözenden etmeseň başga zat göterip bilmeýä ony. Inere bir tonna ýük urulýa diýdiga şuňa ýüp salyp başga bir agaç çekseň ýylgyn nagam bekdir welin bilinden şarta ýolup gitýärä muny ýoljak gümany ýok. Muny ýolda hökman ýok. Howzuň iki gapdalyndaky ýanagaçlaram sözen. Umuman, nädip waspyny aýdyp gutarmaz ýaly waspy bar daşyň.